o yelimi ni o yuli lan viidiyo shɛli ni ka n sabi pa di zuɣu humm tɔ ka o di bɔri ni o bɔhi lala humm ŋɔ maa Dagban li nyeli bee bali shɛba gba zaa malila kuri bukaata the same ti ni mali di gbunni shem maa ka di nya bɛ gba daliri kuli nyela ti daliri ŋɔ ka bɛ malila kuri bukaata maa niriba n tahili ka o yeli maa. Noo bela sambanni noo mi ni be tin shɛli maa di baɣila habbu teeku maa noli ka di baɣiya ni ka shipunima zaa nimaani n-kpuɣiri nɛma amaa ka shipu shɛli beni ŋuni n-gari shipu shɛba ban zaa kanna ni ti kpuɣiri nɛma maa shipu maa zuɣu ka bɛ sabili pa ni hmm ni di niŋ o lahaʒibu ka o ti bɔhirili m-bala to n yɛla dagban bin yɛra ni ŋun maa lafiya bɔti ŋɔ naa ŋun bɛra a yi kana ti yuli hali ka di konko dagbanli yɛtɔɣ shɛŋa biɛni ka ti yɛrili ka bin shɛli gba yɛrili pahi dizuɣu ka shɛŋa biɛni ka di meaning ka di nyɛ konkoba di zuɣu a yi kana ti yuli n ni yɛn ti a la daliri zaɣ yinga a yi kana ti yuli kanbonsi zinli zuɣu kanbonsi lee puuni so yɛ so yɛltɔɣa ka o yɛn saɣam iin o ni ni yooi amaa a yi zaŋ yooi labisira ti dagbanli puuni ka a yɛli yɛltɔɣa ka di yɛn ni yooi A hankali puuni, wula ka di miinira? N dihi tali niriba mini kambɔnsi ni kpuɣili shɛm maa ka zaɣ yiŋga n-nyɛ li. A yi yɛl o yɛtɔɣ shɛli ka o yɛn saɣi iin! O yɛn yoo! Maa ti! Iin! N wum ya. Amaa Dagbani li, a yi yɛl yɛtɔɣa ka n yɛn yoo! Di wuri ni a ni yɛl shɛŋa n bi ti di yɛlimaŋli. To di zuɣu ti ni tooi mali balichi ka di kumdi yim amaa ka di gbunni ka di woli chaŋ ka a ti kpɛ him maa yɛltɔɣa puuni a ni nyɛ Dagbanli puuni n ni lee ti niŋ him di woli ni di nyɛ ŋɔ maa binshaɣu din kani a suhu ni ka a ti niŋ him maa lala yɛlli maa amaŋmaŋ deei tabili ni a kari yaa Bia lee ti nyaŋ yaa kamani di yaa nyaŋ a yaa di ni ka him yirina ka di ni him di ni ku tooi niŋ yoli yɛli n yi muɣi a noli n ku tooi yɛli ka a zaŋ niŋ him maa n ni na ʒini gari binshaɣu yaa ka niŋdi li ka di niŋdi him n ni tooi laɣi paɣa ka o zaɣisi ka n yuun o ni di yɛn saɣi ka mini o bɛ shɛm o ni bi saɣi maa ka biɛri mi maa ka n ʒiya n ti niŋya him n ni tɛha mini o ni di yɛn bɛ shɛm ka di ku tooi niŋ yɛlimaŋli maa dizuɣu ka n niŋ lala maa A ni tooi chaŋ ni a ti paŋ liɣiri ka bi ta ka a ni hum a yuli la a gba yirim malli a ni bi lee chaŋ ti bɔri so dini a ni ka maa so ka a ni hum maa tɔzuɣu hum din doli la ŋun niŋli maa o ni niŋ niya shɛli to amaa bi ni sabi shɛli pa shiip ŋɔ zuɣu ŋɔ din tooi niŋ ka ban di gbunni ka di niŋdi ko ka chɛ ti dini maa a ni yuli tɔri zuɣu Dagban li puuni a ni yuli ti niŋ huum di wuhiya ni di nyɛ ŋɔ n ma binshɛɣu o ni niŋdi maa di nyɛ ŋɔ n ma binshɛɣu o ni bɔri ŋɔ bi nya n ma n ni yuli tibi niŋ ka o niŋdi huum n ni yuli ku tooi niŋ ka o lahi niŋ huum a mi di ni yɛ taai bɛ chaŋ m pahi shɛli a yi yuli viidiyo din gari n daa yɛra la noli wuni yɛtɔɣa din saɣam daadam bukaata shɛm ka n lee kana ti zaŋ yɛtɔɣa dibaa shɛm lahi zaŋ pahi din tooi niŋ daliri ka di nyɛla din yaa saɣam ni nyin bukaata maa a bi nya dagbanli puuni di biɛni ka na kohi suu doli nira ka di saɣandi o bukaata hali to din tom mali yɛtɔɣa biɛɣu pam gba na kohi suu ni tooi doli nira ka di zaŋ chɛŋ o zuliya ka o zuri binshɛɣu din yɛn yihi o o yɛn zurila binshɛɣu din yɛn gbaai o ka galim o binshɛɣu kam o ni yɛn zaŋ piri di yɛn mali o anfaani a ni tooi nya ka o zuri nohi ka o zuri namda nima ka o zuri paɣa piɛto nima ka o yɛn chɛŋ zuri binyɛri shɛŋa kamani ka a naan booni a mii bo ka o yɛn niŋ lala bini maa ka o ni bori shɛm n bala yaa nyɛ ŋɔ ka o biɛri nimaani bo mii na kɔhisi o maa tooi ka i nya di yɛn chɛmi ka yɛla chaŋ viɛnyɛla too ka o leei ninvuɣ maŋli biɛhigu ni. Hal a ni tooi nya so kanna kɔhi suuti nuu ŋɔ ka o ŋmanila kamani yinyaa laasabu. Ka di kɔŋko, Saviɛ gba doo nira ka niŋ lala, ka Kɔliga doli nira ka niŋ lala. Amaa bɛ ni boli binshɛɣu ni tilo bee jɛhi, aai! doo n-na ʒini doli niri ka di chihi o zura ka di ʒinila loori jihi n-chihi o zura din lee saɣindila abukaata ka di chaŋ biɛhigu niŋdi tom tira nyin bukaata malibu shee bɛ yi kuli yɛn kpe yaha ka yɛn chaŋ nimaani di ti duɣirimi bɛ yi kuli yɛn kpe m-maha ka yɛn ti chaŋ nimaani di ti miirimi yɛli maa kuli mi ni yɛn ti nya ŋuna tooi lala ka loori jihi ka di niŋ na amaa di ni tooi nahindi pam maa tooi nyɛla m ma yili di ni nahinda Bayili ŋɔ malila tia ka nahinda di bɔri daa kana nti baŋ ka tuɣi daŋ m pa shɛli ŋun suri fukumsi maa gba ŋɔ mi o a ka o ni a daŋ bɛ tiŋ yaai ka a zaa na ʒi n yini to di yɛn be n saɣindi a bukaata ka a viɛnyɛla ka di zuɣu voogira ka a kana ti baŋ daŋ maa ka baŋ li hɛɛn di zuɣu nakɔha suu mi di ka lahiʒibu ka a ba kuli nyɛ m ma chɛla n kuli zuɣuri kuriti ninmɔhi ka n yɛra maa ka a yi sina ka ti pa ma chɛla ka nyɛ nakɔha. Di yaɣiya, nakɔha ŋɔ maa n-tooi yila a ma yili polo na. Bɛ yaɣiya ka o ba kul nyɛ m ma chɛla hal ni zuŋɔ ka na ku be biɛhigu ni ka kurita, amaa ka o bikpɛm sani ŋun kul nyɛ o zuu ka o nyɛ nakɔha. Di bi ʒi n na kɔhi suyi doya ka a chaŋ ti deei li bee ka bi mali li ti a, a yɛn kurimi? Aai! Di nyɛla nyin yi bɔra, a yɛn kurimi, a bɔra a bi yɛn kura. Di ko m-bela a sani di yi ti niŋ daliri ka bɛ ku bini yi yiŋa, yim maa chuɣu n-kanna. Suuna ka yi yɛn niŋ? Bɔ ka yi yɛn niŋ ka bɛ kɔrigi binshɛɣu? A gba ni tooi kpuɣi suu maa na n-gba ti ku ŋmanila o ni maa din ku yɛn niŋ ka ʒim maa niŋli ka a lan zaŋ kpɛhi. Din kuli nyɛ shɛm m-bala maa. Di zuɣu lala binyɛhira gba nyɛla din saɣindi daadam bukaata biɛhigu ni. ka so naba kɔhi tiŋa ka di yɛn na kɔhi suundolo bee saviɣu shee o kuli chaŋ n-ti baŋ saviɣu ŋɔ ka mali li ka yɛla naai tam kalinli zuɣu a ni nya ka shɛba yɛli ni nyawu chihirila nuu aai daliri maa nyɛmi nyawu bela kuliga ni noo mi bela yiŋa nyawu ku kuli yiŋa noo mi gba kuli chaŋ kuliga ni ya polo ka o yɛn nyo n-ŋubi

guliya bin shɛba gba lahi bɛ biɛhigu ni n saɣindi bia pala bukaata pam yɛlimaŋli niriba ban bɛ lala pɔtɔyin maa ni bi galisiya pam n yɛn yɛli li mi amaa dahin shɛli ni kana ti yɛli a di gbunni ni nyɛ shɛm ka a ku nya ka nachimbila ka o ni tooi ku gbaagi o dabili ŋɔ n ku bilisira hali n ti nya o maŋa. a ni yɛ ka so niŋ lala ka kuhira bɔr bi bɔri ni o niŋ lala ka niŋ maa ka so pɔpɔrinbili niŋli ka ti lahi niŋdi li ka a nya so ŋun yɛn ni o kala paɣa ka a yɛ ka so mali paɣa shab ayi shab paɣaba ata hal ka ti paai luɣ shɛli ka so paɣa ni tooi ku bɛ o ka o yiɣisi yuŋ n niŋdi li ŋun maŋmaŋ bi mali dali shɛli n chɛ ka o niŋdi li maa o ku yɛn gbaala o dabili n kuli bilisi lala hali ka ti yɛli ni o yɛn nyɛla o maŋa kom yɛn yim na kamani o mini paɣa ni ku laɣam shɛm n yɛra mi dizuɣu hal bi ti niŋ laa gba lala dabisi maa puuni ŋun maŋmaŋ mii di yɛla o bukaata bili yɛn mali di ni nyɛla o niŋla kohamma ni damma ninsabisi noli n pun yɛn pilli binshaɣu bili yɛn chɛni viɛnyɛla ka a nyɛ ka o pii saba n yɛbi dabisi maa ni o mini niraba kam yɛn mali alikauli ka di kpɛm ka wula laa dabisi maa ŋun zaa lala alikauli maa di lu yɛn pali Hal di yɛn paliga di mi ni tirisimi, amaa ka lahi dabisi maa yaha. Di zuɣu o yi ti sarigi niŋ li, o yi kul niŋli ti na, a yɛn nyɛla o ni yoli piɛm ka sabisira ka ŋmɛri tiŋgbani ni hal din tooi ti paai luɣishɛli ka a nya ka o kuhira ni yɛla binshɛɣu din kuɣisiri li. Dolimi n neesi vidiyo N yɛla sahashɛlikam ma wulana, m mila ŋun gari ma, man ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.